Yo, nɔvi lɔlɔwo, medo gbe na ame sia ame va gbenkeƒe ava la dzi. Ŋkɔ nye nye ɖem ne nye ame yeye va mɔ dzi dzakpekpe ne na subscribe ne subscribe vɔ la ke mana ma video kple ame nɔvi. Eh, agbea ƒe tutu ɖo eya ta me va mɔ dzi. Agbea ƒe vivi eya ta me va mɔ dzi. Ta akpe ɖaɖa ɖe yi na subscribers woe kple ame yiwo pete le comment ŋlɔ na video. Ame yiwo le video like. Mawu Sogbolisa ne yra mi ne wòana agbee ne vivi na mi. Wòana be video yiwo mele wɔwɔ ɖe ne wòakeke ta. Aege ɖe ʋe me. Age ɖe blu me. Age ɖe yame ƒe akpa sia akpa. Mexɔ kɔmɛnti ɖe wo ame ɖewo na menya be sigbe ele veve ɖe be manɔ subtitle na. Enyo haɖe be mikaka ɖe yame ƒe akpa vovovo. E subtitle yi wole gbɔgblɔ ya nye be ne meŋlɔ nuwo le ŋegbe me vɔ ɖe, magbugbɔ na tanya bubu ɖewoe yi woawɔe be ame yiwo mese gbeɛ gɔme ɖe woava kpɔ be ok, enu ya gblɔm mele nye ya. Eh, mawɔ ŋudɔ. Eh, mese mawɔ ŋudɔ. Aha. Egbe nu sue ɖe me maƒo nu tso yi nye dzomavɔ. Menɔ nu ƒo tso ŋu gbe sia gbe. Vɔ dzomavɔ ɖe, mía tɔgbewo ƒe concept alo eh, nusɔsrɔ̃ le agbeɛ ŋu yewo kple Mawu sogboli sa wokɔ fia nu dzidzime kakakaka be wova tu mía gbe ɖe. Me ya nye dzu mavɔ yewo fia mí o. Yevowo tse va yi kpɔ, menye be yevo ɖe sia ɖe lɔ̃ ɖe edzi be ee Kristotɔ yi wonye o ao. Vovototo le yevoawo me. Yi va wɔe be yovo ɖewo yi wo tsitre be ao nu yi mi le gbɔgblɔ be dzomavɔ ɖe menye dzomavɔ enye ma o. Ne mia kpɔ amegbetɔ me ɖe dzomavɔ yi mia te ŋu a le ŋku ɖe ŋu eya enye be amegbetɔ ƒe ta me ya dzomavɔ le. Amegbetɔ ƒe ta me ya dziƒoɔ le. Ne medo gbe ma efia be amegbetɔ ɖe ƒe seselelãme ƒe akpa ɖe eye anye dzomavɔ kple dziƒo. Makpɔ kpɔɖeŋu ya kɔ nawɔe be ne ele afɔ zɔ tso le Kumasi va Accra, tso le Accra kɔ va aƒlawo Ya ne zɔ afɔ ɖi ɖe ɖi te ŋwɔe. Ne ekpɔ esɔ ɖe, akpɔ ebe yi le dziƒo mɔ dzi ema. Le agbea me ɖe magblɔ be dziƒoa wobe gbɔgbɔ me ye. Vɔ dziƒoa ɖe woanɔ fi ma wobe woanɔ aseye tso. Mía ame ɖewe ɖe wobe mía yi ɖe dzomavɔ me be mexɔ Yesu Kristo dzi se o ta. Mègavɔ̃ o, mebe gbɔgbɔ ɖe mekua o, gbɔgbɔ ɖe mekua o. Ne wònye be gbɔgbɔ meku o, ya dziƒo wòava nɔ fi ma wòava nɔ sika dzi zɔ, dziƒo wòava nɔ fi ma nɔ aseye tso, edɔ mawu wò o, avifafa mele wo, suku suku suku suku fees xexe mele wo, ẽ, efexexe mele le dziƒo o ɖe. Efia be ne míkpɔ eƒe akpa vovo la, ne eku vɔ la, edze be wò yi meyi ɖe dziƒo o la, akpa evelia nenɔ anyi na wòe. Ok. Ame yiwo woayi ɖe dzomavɔ me, menya be ame geɖewo le vɔvɔ̃ na dzomavɔ eya ta medi be magaka nu tso dzomavɔ ŋu. Ne wònye be mía ame aɖewo míayi ɖe dzomavɔwo me, nu ka yɔ wole be dzomavɔwo me? Nu kae le dzomavɔ me? Wobe aɖukliɖuɖu, wòanɔ vevesẽ, ee, tso mavɔ yi mavɔ me. Ya ŋlɔ ɖe agbalẽa me. Meɖe kuku mabia ame sia ame le mɔ dzi be ne yevowo nya be dziƒo alo xexea me ava wu nu gbe ɖeka, Woanɔ dziƒoxɔwo tua? Woanɔ faktriwo tua? Amewo atso le fii ayi ɖe ɣleti tsia? Ame ɖewo tso le Dubai le fii. Nɔmesiwo ma na nàse be United Arab Emirates woyi ɖe Mars. United Arab Emirates woyi ɖe Mars. Tse, tse ɖui, nu ka di mi le le Mars dzi? Mawu di wo lea? alo agbeɛ ƒe vividiwo le eya kɔe magagblɔe ke le agbɛnke ƒe aʋala dzi be mi menya lɛ yi mi wɔ kaka va ge ɖe du ya me o mi va ge ɖe planet ya dzi o ale mi awa dzo ɖe megafa wo konyi o nyateƒe ɖeka ya mana wa se be Ne va mɔ dzi ɖe, mele gbɔgblɔ be, gbegbe ne nyateƒe yi ne dzɔ tso va xexe ya me ɖe, nanɔ avi fa be fi ne me yie. Agbea ƒe vivi ya ta ko mi va mɔ dzi. Wɔ dɔ ne na kpɔ ga, na ɖu agbea le agbea me. Mi ma nya be, eh, dziƒoa ɖe fi ye o, alo ele teƒe bubu o. Vɔ nye me xɔe se be dziƒoa ɖe anyigbae. Dziƒoa ɖe anyigbae. Ame ku na gadzɔ. Ale ko dzɔ ame ku na gadzɔ. Nu ka ina be amea gadzɔ? Menye second chance abe ale yi Biblia le gbɔgblɔ ao. Menye second chance yeo. Nu gbãtɔ ma na ewo eve nyɔnu eve ŋutsu na se egɔme ya nye be Biblia ɖe mi megbe nyuiwo le eme. Vɔ yewo ŋlɔ ɖe eme ɖe eye ame le gbɔgblɔ. Wogbugbɔ trɔ asi le agbalẽa ŋu zigbɔ zigbɔ zigbɔ zigbɔ yi wɔe be nyateƒe megale agbalẽa me o. Ne wova yi tsɔ agbalẽ xoxo, magblɔ be agbalẽ wo be Dead Sea Scroll kple nukawo nye me nya yewo vo be woate ŋu ava yi ŋlɔ agbalẽ kɔ va yi wla ɖe teƒe ɖe. Eƒe woame ewo megbe woade kɔ va be yewo va yi ke ɖe Yesu Kristo ƒe agbalẽ ɖe ŋu. yewo va yi ke ɖe yesu kristo ƒe eh, ring ɖe ŋu yewo va like mi megbe o le biblia me ɖe yesu kristo ɖo tɔ le nusrɔ̃lawo ƒe ŋkume ya wòdzo yi ɖe dziƒo migale didi be ne dɔ mawo dɔla susuetɔe no va anyigba no didi va no va ƒo nu kpli mi minɔ anyigba ya dzi ya be o amegbetɔwo nye wodze tugbe akpa Ta mawudɔlawo kpɔ amegbetɔviwo, wodzi tugbe akpa ta wova wova dɔ kpli wo ya wodzi amegbetɔ, wodzi ame dzɔtsuwe. Vɔ va se ɖe gbe vɔ yi le dzɔdzɔ ɖe mía dzi. Efu yi ame yibɔ kpe ga le fu kpe va se ɖe gbe ɖe. Yesu Kristo me te ŋu dɔ mawudɔla ɖeke da o. Wotu dziƒo mɔ na me. Vɔ wote ŋu ʋuɔ dziƒo na Abosam be ne wòava takpekpe. Nɔvi lɔlɔ. agbea ɖeko me wɔ vivi ya ta ko nye me va ne me va mɔ dzi ya ko me va nɔ gbɔgblɔ specifically nare ke me le me la si tɔ dzi be eya kple ya ye o nu yi me nɔ gbɔgblɔ ko nye be mi za mia ƒe common sense kple logic eye me wɔ ta me na wɔ ɖe me ga zɛn o eye wɔ ta me na wɔ zɛn Zã lɔ dzi ko ne nàkɔ nɔ agbe. Efe ma nɔ dzata si wòava yi kpɔ lã ɖe. Atsi na lã be wui. Medi be mayi ɖe dziƒo ta ao maɖe asi le lã ŋu. Edɔ awui. Edɔ awui. Nuyie nye míaƒe fe? Nui nye míaƒe kɔmpita? Eya nye míaƒe tame. Nu ewolia me be, ate ŋu anɔ hɛnɛ gasugbɔ le asiwòe? Ao, menye nu ewolia ana nàkpɔ ga o. Èhatsoe? Hafi amegbetɔ ava dze nu ewolia hehe ɖe, gatɔwo nɔa anyi. Hafi amegbetɔ woava dze enu ewolia hehe, woava dze egadzɔdzɔ na yewofowo be yewo nye yewofowo, yewo, yewoƒe fa, pastɔwoe. ame yibɔ yiwo le xexea me fifla yiwo le Afrika fifla be yiwo le Mawu dɔ wɔ ta no va xe fe na yiwɔe ɖe. Nu sue yi ma gbɔ na wɔ enye be woawo tse wo dzɔ ga na yovo fia fitɔwɔe. Ta wo di be mía tse mí dzɔ na wɔ eya ta woawo ya wo le ga kpɔ. Nye me gbe wo ne nu ewolia le asi o na dzɔ dzɔe dzɔe faa nye me gbe wo dzɔe. Yehowa be mí dzɔ na yi aƒe ne ya ʋu dziƒo na mí etɔ kae ma tɔgbi. Ya ta ne kpɔ dzomavɔ yi wokɔ le vɔvɔ ɖo na me ɖe, ɖeko mele nya na nanya be agbalẽwo na minya be elã nu yie ɖe mia me lã nu yie ɖe nuɖusi me ɖe ahatso gbalẽ nyuiwo le me. Mebe mídee ne míakɔ zã na agbiɛ ƒe vivi. Nyemaƒo nu didi o. Ne èva agbe ŋke ƒe aʋala dzi, nuyi nàwɔ koe nye be, like videoa ne nàmee kple nɔviwòe be wòakeke ta age ɖe ʋe me age ɖe blu me. Mebia ɖagbe na ame sia ame, nɔvi lɔlɔ̃e.